kudya mwanangu aiwa chimbomira ka inga unodziziva wani kuti isusu tinotaura mavhesi emubhaibheri aiwa chimbomira zvandi ndiri kutaura ini munhu anotaura mavhesi ake maviri emubhaibheri semazuva ese Uti? Eh, usangotaura matoo mavhesi ako. Semazuva ese. Chimbotanga uyo. Ani? Iwewe?
Irini. Mm. Manje ndiye ndakaverenga. Okay. Ini ndaverenga kuna muprofita Isaiah 55 verse 6. Unotaura kuti tsvakai Jehovah achawanikwa. Danai kwaari achiri pedyo. Then kuna vaGalatia 6 verse 7. Inotaura kuti unokuwa chete. Bribe. In English tinotaura kuti you reap what you sow.
Ah, isu musati chiedzana modern day David. Ndaverenga ah, Second Timothy 2 verse 22 inoti flee away for passion and follow righteousness, peace and charity and go unto the Lord out of a poor heart. and then ndakaverenga pana uh, proverbs 22 verse 6 inoti train up a child in the way he should go so that when he was old hey, eh, you not depart from it yeah.
hey. Ah, mama nhasi ndidokumbirwa one day here aiwa ah, ndikatokujaidza izvozvo ka notozojairira ndakanganwa maverenga mafesi acho ehe eh, saka nyaya iri kunhu kungoti iwe chingonoverenga chete uya uchikundira nekudya chikafu chako hapana anombochibata ichi ndokumbirwa zvanhasi chete awanangu enda anoverenga bhaibheri

tokokoreso zvangu chaya pakwanya padibukau boys but stress yandinayo apa kashaya
kuenda
sa ona nobva padeni pandinogara boys but one momzi yacho padeni pandinogara ka ainonyanyo loud one nemaraunzi amamwe anenge njirova nekutaura hazvienderani apo donogara uchitukuku but pari momzi padeni pakwa chedu chedu wani ah, usikuiziva vataura kare Mumzi kwake ndazi pamwe anga ne one room eda 60 pa 60. Yana koyongu seki. Ah, so no speaker akadogara pa ndipo mvudisi. Tanzania. Wese uri kumenda kuti.
Ah, ndozvimaneti zvanopfeka zvitara uya agara pa. Unewo.
Iwo kanya kutsomba konongo kuita busy masandu zapa. Iwo zauti ndandi andikwaso gara nono namata. Takuti ah.
Mumire. Ndindi nditori pa ma 1 manje. Kunzwa. Avo asi mahwani aya, ndipa mahwani. Chana ndine two months ndingabata rent. Zviri kuona vandu kuenda badini. Naito mugame ticha ndonosvika ndokureta lenders wangu 50 dollars. Onizosora 50 yaka ndodzoka after two days ndomuzoti ndawe uzokavhe rent. Bandi ndozorona next week. Zvichibude izvi. Iplan, hausi kuona hausi kuona. Plus vandu vakakupa mari inenge yako.

Patana mangwana.
Eh. Asanda zvema drugs. Amuna ari bozvo kuti anditomboziva kuti chii nhasi kudai so zvaari kuita. Anditomboziva kana kuziva kuti kana chii chiri kumupinda nhasi. Munhu ari bozvo kuti skipi. Matukei ka. Hauzive zvinenge zvichita vana kunzoo.
unaona zvokunza ku manje tasana mazigidi acho akunotya ndongo wajaira pane security cha apa pakaipa ona kana gate lacho patanogarika nayo zvakudana ndajetra unotya zviri kana kuudza mwana ukavharira

Ah, ini pama vanhu ipamba pandiri kugara kana imba yavo asina kuvaka nemari yekuba ah, ndiye kuromba chete mari iyoyo vanhu vari- handinyi mbwa dzevanhu mama anongoedzawo kuti vanhu vacho havanamati saka vanhu vasina namata vanonetsa saka nanamudza panapa panoziva kuti vanhu havanamati aiwa kana vachi- achi- vachifarira zvaona kunze kunanaka aiwa zvakangonaka
saka mama makati mari pano iri kuita 60 dollars

mushe maswera sei mama ndaswera maswera sei ko hanzi zvadiko uri kuuya kucomplain mai vanhu vemadrugs eh hanzi kudena koitwa sei zamtedzesiwoibota zvemusoro yedu amana bible chiti i feel full and wonderful made onzi musoro wangu ini ndozvinoita miedzo mwana womutendi izvozvo Ana kana uchinamata anosangana nemiedzo anditi sikanya iripo ndekungokunda zvode wangu angonyarara ndazotongomba rimwe dama but ah, ndarwadziwa ndambomutaurira mama ari kuswera netsekana nezvinhu zvaitika kare apa ndii ndadenhu asiri adeno ndatozvinoona kuti ubhondi wacho aiwa zvakarongeka
mwanangu amusisina Ndipe dust pani ndihorere ndipedzise ose. Muise muhende yenyu munozorora mama. Unochinja ndodzoka ndotora. Ko pamabuda ma muna kusangana nani ngikiri na brother Nzudera. Nguva ifuti. Ah vabuda manje manje. Vanga ine shamwari yavo yanga ichida imba. Ah, tinaiso. Oh. Atosiya atobhadhara zvokuti mangwana toita kutogara tese nawo panapa. Oh, vane bho zvavo ayo havari right Oh. Eh, hari right anotofarira zvekunamata awa asaka zviri Saka right. tichaona kana vauya. handitika mwanangu ah orit chipedzisa kokutsvaira rega ndipinde mumba ndimboitawo zvimwewo Hongu amai.
Ali on the beats.